Nabiyyii isaa ergamaa isaa Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam beekuudha je'iini ja'a duuba. Hundee sadeen akkanatti himeefi ja'a. Idhan, xayyib, haaya ma'rifatul abdi rabbahu hundee duraa tanatti deebina gaa. Al-aslul awwal hundeen duraa hundee sadeen dirqama taatu san irraa ta duraa ma'rifatul rabbi ma'rifatul abdi rabbahu hin jenne gabrichi rabbii isaa beekuu jenneemi ma'rifatul rabbi rabbi beekuudha. Xayyib, fa'idhaa qiila laka, yoggaa siin ja'ame siin ja'an, man rabbuka, Rabbiin kee eenyu yoggaa siin ja'an, faqul ji'i, Rabbiya Allaahu, Rabbiin kiyya Allaaha ji'i, alladhii isa rabbaanii na guddise, wa rabbaa jamii'al aalamiin, aalama kana hundaa'uu ka guddise, ka jiraachise. Binicmatihi qananii isaatiin, isa gartee anallee jiraachisee aalama kana hunda jiraachise. Aalama jechuun waan Rabbi malee jira gaa hunda makhluuqa. Wahuwa inni gartee Rabbiin kiyya kuni macbuudii gabbaramaa kiyya isaan gabbarama isaan gabbara Rabbii kiyya. Leysa lii an hin qabu ji'iini macbuudun gabbaramaa siwaahu isa malee. Yookaanu gabbaramaan biraa isa malee naaf hin jiru ji'iini Rabbiin kiyya kana ji'iin.

Wa ana anilleen ka sitti dubbachu jiru kuni waahidun tokkoo min dhaalika alcaalami caalama sanirraa tokkoo siin jaatu hoggaa gaafatamte duuba akkana jetta Xayyib fa idhaa qiila laka hoggaa siin ja'ame gaa namni nama gaafata bima carafta rabbaka duuba rabbii kee kana eega kana taate maaliin beeyta rabbii kee kana hoggaa siin ja'an fa qul ji Bi aayaatihi, aayaata isaatiin hin beeka gaa, mu'ujizaa isaa uuma, gartee. Wa makhluuqaatihi, uumaa isaatiin hin beeka je'iin. Wa min aayaatihi, aayaata Rabbii irraa alleylu wannahaaru, halkanii fi guyyaa, kakka halkanii guyyaa. Washamsu walqamaru, kakka aduudhaa fi ji'aa. Kanaan hin beeka je'iin Rabbi. Eega halkanii fi guyyaan kun ofiin dhufu silaa gartee ilmi namaa fiduu dan dandayu silaa waan ilmi namaa fiduu danda'u taate namni wal harka qabaa kaan halkan fidaa kaan guyya fidaa girgiriin nut ta kaan gartee gaafa fedhe yoo fedhe aduu nurraa dhaamsa yoo fedhe ji'a nurraa dhaamsa dubbii nu harkaa waliin laaqa jechu idan tanaaniin beeka ji'ini rabbii kiyya Wa min makhluuqaati ammallee uumaa isaatii nin beeka, uumaa isaa irraayi, as-samaawaatu as-sab'u, samiin torbanii fi wal-arduuna as-sab'u, dachiin torbaniis, wa man fiihinna wa waan wanni gartee dachii fi samii keessa jiraatiis, wa maa baynahu wanni jidduu samii fi dachii jiraalleen uumaa isaatii tanaa nin beeka ji'iini ja'a duuba.

ta'buduuna ka gabbartan yoo taatan Rabbii isaan kan uumeef sujuudaa malee warraa gartee aduudhaa fi ji'a halkanii fi guyyaa kanaaf hin sujuudinaadhaa jedha duuba akkasuma Rabbiin waan jedhu waqawluu ta'aalaa inna rabbakum jedha Rabbiin keessan Allahu Allah

Yughshi al-layla an-nahaara jedha. Halkan kun dhufeeti guyyaa kana hagoogaa jedha. Yughshi ni hagooga al-layla, halkan, an-nahaara guyyaa hagooga dhufee. Yatlubuu hathiithan. Ni barbaada jedha daddafee jala deema. Halkan kun guyyaa jala wal faana deema, guyyaanis halkan jala deema. Rabbiin isa kana fidu. Wash-shamsa wal-qamara. Akkasuma ammallee. Isa gartee aduudhaa fi ji'a uume, wan-nujuuma urjiillee, musakharaatin bi'amrihi, tuni hundinuu gartee khalaafifamtee akkanas seentee baatu kun hundinuu bi'amrihi ajaja Rabbiitiini, taligaa Rabbiitiini jechu. Alaa dhagaya, lahul khalqu Rabbiifi al-khalqu, uumaan cuftinuu, wal-amru taligaan hundinuu Rabbiifi dhagaya. Tabaarakallaahu Rabbiin guddate qulqullaa'e oltahe, Rabbul aalamiin.

Alladhii khalaqakum isa isin uume walladhiina min qablikum warra isiniin duraallee isa uume kana gabbara wanni uumeef isinii fi warra isiniin duraallee la'allakum tattaquun akka isin isa sodaattaniif isin uume duuba Rabbii keessan gabbaraa jedha Rabbiin.

فأخرج به rooba kanaan ka isiniif baase min athamaraati marga, meyra, midhaan, midhaan lafarraa ka rooba kanaan isiniif baase Rabbiin isa kana rizqan lakum isin kana razaquudhaaf isin nyaachisuudhaaf isin sooruudhaaf ka gartee bishaan duumessa kanarraa isinii buusee bishaan kanaan midhaan lafaa isinii baase. Duuba kanaafuu falaa tajcaluu lillaahi andaadan, Rabbiif hin godhinaa shariika ibaadaa isaa keessatti, ibaadaa isaa keessatti Rabbiif hin godhinaa andaadan shariika, wa antum taclamuun osoo beeytanuu, ka isin uume, ka halkanii guyyaa isinii fidu, ka isin razaqu, ka dachii samii uume, kana osoo beeytanuu Rabbiif shariika hin godhinaadha ja'a ibaadaa keessatti. Duuba qaala ibnu kathiir, ibnu kathiir rahimahu Allaahu ta'aalaa mufassirri beekkamaan abul fidaa ismaa'iil ibnu kathiir rahimahu Allaahu ta'aalaa waan je'e, Al-khaaliqu li haadhihil ashyaa, Rabbiin waan kana hunda uume, Al-khaaliqu inni uume li haadhihil ashyaa, waan kana hunda, samii, dachii, aduu, ji'a, waan dachii fii samii jidduu jiru kana hunda inni uume, huwal mustahiqqu isaatu haqa godhataa je lil ibaadati ibaadaa. Isa gartee dandeeytii kana uumuu qabu, ka si uumuu irra dandeeytii qabu, si ajjeesuu irra, si nyaachisuu irra, si razaquu irratti. Akkaatuma Rabbiin si uume kanaahu mee Rabbi laali. Rabbiin wa fii anfusikum afalaa tubsiruun jedha. If laaltanii hin gorfamtanii jedha bar. Kanarrattuu matuma kee kanaahu laaltee Rabbiin kun akka tokko ta'e, tokkummaa isaa kana hin beeytuu yaa rabbii idan duba ibnu kasiir rahimahullahu ta'ala waan je'e inni gartee uumaa kana hunda uume huwa almustahiqqu isaatu haqa godhata licibaadati gabbaramuu isaatu haqa godhataa jedhuuba idan gosowwan cibaadaadhaa asirraa itti aanti jechuu kanaaf insha allahu ta'ala gosowwan cibaadaadhaa waan wacul cibaadati allati amara allahu bihaa gosowwan rabbiin subhaanahu wa ta'ala cibaadatan rabbiin itti ajaje haga takka insha allah asirraahi kan itti fufu taha. Darsii teenya shanaffaa irratti walitti deebina. Asuma irratti dhaabbanna har'aaf. Subhaanaka Allaahumma wa bihamdik. Ashhadu an laa ilaaha illa anta. Astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.